Mudzimu vha dzhenelela hafhaḽani hu tshipfi zwo bala hezwiḽani hu tshipfi a hu tshena tshiṅwe tshine tsha nga kha ḓi konadzea, a hu tshena iṅwe nḓila ine a nga shumisiwa, a hu tshena huṅwe hune ha nga iwa, a hu tshena zwiṅwe zwine zwa nga ambiwa mudzimu vha dzhenelela hanefhaḽa. vha ya vha ita nyito ine ya fhira ine vhone vho vha vho i lavhelela ine ya fhira ine vhone vho no vhuya vha i elekanya vhutshiloni havho mudzimu vha ya vha ita zwithu zwine zwa fhira zwine vhone vha nga zwi ṱalukanya vha zwi humbula vha zwi dzudzanya mudzimu vha dzudzanya dzedzi ḽa nyimele dzine ha pfhi hafhanoni is broken. beyond repair mudzimu vha ya vha dzhenelela hanefhaḽa vha tandulula yeyo nyimele vha ya vha fhodza honoho vhulwadze vha ya vha fhodza wonoyo muhumbulo vha ya vha lamula yeneyo nndwa ndi mudzimu musi vho dzhenelela fhethu hune ho vha hu tshipfi zwo bala. fhethu hune ha pfhi a huna nḓila mudzimu vha ya vha vula nḓila zwino nṋe ndi khou ri zwenezwi musi vhone vha tshi khou lwa vha tshi khou shumisa nungo dzavho ndi khou zwi vhona uri vha khou neta vha khou fhelelwa nga nungo ngauri maanḓa ane vha khou a shumisa ndi a ṋama zwiṅwe zwi zwi khou ṱoḓa maanḓa a muya zwi khou ṱoḓa maanḓa a tshi muya maanḓa a supernatural. zwiṅwe zwi kho ṱoḓa uri vhone vha vhidzelele mudzimu vha vhudze mudzimu mafhungo vha ṱuwe vha yo eḓela khofhe dzi fare ngauri zwenezwi musi vhone vho vhidzelela mudzimu fhedzi vha ḓisa phanḓa na u ṅuṅuna vha ḓisa phanḓa na u gungula vha ḓisa phanḓa na u humbulesa vha vha vha tshi khou thivhela maanḓa a mudzimu u shuma ngori hu vha hu sa khou shuma lutendo kha vhone. Zwino hezwiḽani musi vhone vha tshi ya vha rabela thabelo yavho vha ya vha presenter mafhungo avho phanḓa ha mudzimu vha mu vhudza uri yehova mafhungo anga o ima nga nḓila nkene na nkene vha ṱuwa vha yo eḓela khofhe dza fara eh process ya mudzimu yo dzudzanya mafhungo i vha i tshi khou bvela phanḓa ndi zwone zwine na vhathu vhane vha ita dzi exercise dzine dza nga u gidima Mushumo muhulwane une wa ita uri muthu a a vhe fit a si u gidima hone huṋe rest musi vho no gidima u awela ndi hone hune ha ita uri musi hezwinoni vho awela mi muscle yavho vhone i vhe i tshi khou fhaṱeya vha vuwe vha fit zwi tshiya zwi tshiya nga murahu ha dzi vhege nga murahu ha miṅwedzi. vha vha fit zwino na thabelo yo ralo musi vho i rabela vhone a vha i vha kanganyedza nga u humbulesa na u gungulesa ri khou amba nga mudzimu vhane vha dila nga dzi impossibilities vha ṱoḓa dzenedzo nyimele dzine a pfhi dzo bala vha ya vha dzhenelela khadzo zwino ndi zwone zwine nda khou amba zwino uri vhone kha vha thembe mudzimu nga nyimele yeneyo ine vha vha khayo mudzimu wa i kona ende a huna tshiswa nga fhasi ha ḓuvha a huna nyimele i sathu vhuyo ya solviwaho na yeneyo yavho i nḓilani ya u solviwa i next in line vhone kha vha fulufhele mudzimu ah